Onyoye na dang pud tiyo timera timera ento pe inuo cha wadong me kato i wi yamo. Kede jo duce me nu cwiny gi nu tiye me contributing dang i juba man. Ento calo cha wanok pe dong ogamo wil dang eno kobo ni kica ki ken me calo dogala mere pud tiye twolo. Ento ana kobo ni jo duce me ti kede lit kom. Kisa Yesu Kristo ni olopa kina pe twere. Dang bino kom lal tuno naka boru ka nono. en ogomo ni i kare-ni wan watye kwede lweny ame pelle i kona papat ocako kwede two two kom ma two i kokome tye dong two me lobo kan ame dano adana en aye tamo ni ka ce twere omyero en ebedo kwede twer i kom kwo kwede to a dano ento rwot obanga onyuto akemo mere i jekere ni ebino timo man ebino ebino laro jo mere oko i cing kodi jo abedo bala manono

Idik ni randu ng'ara jole inying ruoto Yesu Kristo ka wuoro ikopo bana. Atene.
Apoya.
Apoya matek.
Iya. Apoya Joshua.
Apoya. Ya ba migum tutwal. Amen.
Eh, ati apoyo ikisoba motela oworo tewo tabera kate tuno kanene. Eh, apo ikisoba mogo hukunu weno kane tiwuliye wun radio. Eh, apo ba mogo hukunu

Itwero mako buki ite mako ira lammi aka ote wori kopo ba. Ote wori buk me buk me buka jabuli cura pyera angwen en ame kana wan okwan iye en ye no aka te wori kere nyim. Gina ma mitinge ngata mete kunu eno ni oba mari dang oba tikere

Jabuli cura mere pyero angwen. Pyero angwen cene cene ma cene i abiro. Na i abiro.
Mm. Wiye malo dek kobo ni wer me pako Rwot pi laro dano. Amina.
Banga dwong wer. Mm. Man wer a Daudi. Amina. Akuro gira Rwot kun adiyo cunya. Mm. En okulle piny banga de winyo kokona. Mm. En owora i twon bura rarac me i cel. Mm. I twon coro mora nwang.

Tij jamii amo timo ng'o? Amo cho e komi. So, jamii ni ene, biro kun chobere, gina miting'e. Mm. Wano neno ka nene, mano bero buka Daudi. Buka Jaburi ni ene, me, da, mena kwa ho kope kom Daudi. Ka ineno kwa Daudi, kana mo bino beye, eno bino tunu niang' ni, mm, kumbe ete ni ate koni akara tetunu ini ate koni aman wan akur nga akur ruot kun adiyo chunya eto me kuro ba me diyere te kuro ba en ong'eyo ko ni jamini tim me tye acobere kitamo bino co ye kede ngo ikona so ka ineno jamini ene ngomya ko jamini tye amo co ye ducu

nu oba ong'eyo nyoba en obino obino ng'eyo ko chon otino me gine me me, me Israel me wori lo michiri jamene ducu nu tia i ti ti buka coa kun kun balo bino ya i konga i kom akwarwa mobedo nga mobedo Ibrahim me nino cawa me miyo ngo motangola doki aka te weko winyi me poto iye

en to bino en obiro ke en obiro koni an abiro keri me bedo adwar piny yoro so pi mano no eno oba mobino mobino chwe ni ene aka te keri yito ti aka te bi keti lao kane ne te bi keti amlata te bi keti kanoro dusha me ni ti yeno ameti winyo duoni ene yin ngata meti kaburu kano eno me beri matres kano ame ya iberi rumo ite winyo kopo ba

Ting me acel wiye ma tye ni Yecu en olok me ateni.
Ting me acel de kobo ni an olok me ateni papa en lapur. Mm. Jang acel acel i koma mm. ame mom nyak mm. en lwero ko. En lwero ko.
En lwero ko. Ento jange ducu ame nyak en lonyo me bed nyak apol. Amina.
Aman. ominna nya minna amita kobini yesu kristo en obeda olog ma teni te ki in iti kristo te ki en okobo ni an aya bedo olog ma teni jae amiti koma amam nya nya ki mungo en to oko te kwanyo ko aya mena nya kiyene en yobo aka te timo ngo te medde kere timo ngo kere kere nya nyige weg beda pol

kare mobino tung' a Saulo te chako goyo nanga kun bero kano go nanga kun wero nu en pe ti ang'eyo ni kumbe ti tichoro matiya aka kumbe Daudi gire Saulo en pobino niang' eda kumbe Daudi jobino wiro kokere mo gi achwa ti alohi kome opa hun ruot oba okwanyo ko yakina omeg gi mere cha duchu en oyero kome beda baha Daudi en ocha en loki ye loki peti en opeti ang'eyo ento chawa meno bino ni ang' ni kumbe atikede tich matiya ete bino maheri yo ba te diyere te chako kuro ba te konya man te konya na bina kuro ba okonya bina kuro ruoth kun adiyo chunya

meno okero mokero jo iluoro temiyo jo ma Israel ducu luor te koni aman tindo ja loki wando pange kano doh ye Golias kuno doh peho nyim otino me Israel eto joni ene gine ne Saul gine Saul oero biro chaho yenyo kwa a Daudi kun tiamido neke pien eno neno te kon mm, dano ni atin yene ati ni popo ne bedo kiriene kara kum be di en ope tia miti ati ni ene chao kene tia neno kuna tin doho doho tien kop en kara kum be tia lwenyi kuo mere eto pieni tigi achoa mocho meno pore chobo en obiro yele tek to twal meneno kitang'o men twero ne kukwa Daudi eto po bino twero pien ti ticha menu opore timo ng'o mopore chobo Opa hunu Ruoth. Amen. So, eno konyo en te bi kwanya itwon bura duong. Ka ineno ka iwori te kwano Bible aber, ite neno kita kuo a Daudi owuoro kere. Opa hunu Ruoth. Amen. Amita ko bini amina nyo minna kana ti yeno. Chawo kene yina itikere ti kanore ti be yatek. Ameti neno kuoni komo doho kanora tek totwal. Amita ko bini

Yudwa piny te bi kobo jam mapol. Ami tako bi ni Mary dang. Oba ti list tiken list ni. Ni yiri pore ngari. Yin Ambrose. Yin Joshua. An Israel. Apore tim apore beo kan. Atunu kanene. Mirati gini. Atati yumanene. Kene manene. Ami tako bi ni. Kitamo kwano kashia. Ilakana para bi.

apetiko ni ginene ni jaya apetiko bapetwero nyako nyige eh? Mm. iti niang Mm. aman kitame petwero nyako nyige kun peti kome so eme miru jaye mena tingo mena nyaho nyige niene mena ti kom kristo mm? Mm. yinake yin miri beri yeoba amita amitinen jaminiene itine no

aka ite kuro ba era yete kwanyi itwon bur amenu iti yenu eno ente kwanyi chorro te kwanyi chorno eno te kwanyi chor pingo eno opahunu ruoth amen aka ite tingo wai ite keti komo ba pienene yemetwero kwanyi te keti kom lela eh?

aka ginene aka gine te molo ngo gine to yoe te molo remo mm -hmm. so chawa ko enu ti angeyo jame du te koni baba ya teni katwere we kopeni ya kwe komo eto pe kitana ti ami tukere eto weg miti ni tim ng'o chobere ika kare opaku ni ruoth
yateri twero neno cha okere nu ilo yoko kundo ituru kanoro ite neno ni an loki dano rieko na do yateri atia winyo kundo to gubu do tum ka ikoma yateri gubu ni tumu ko yin loki dano pien wan wan otino kana mi kana rieko wa gik kana mo ba cha otiyiye amitako binin

dano woro oko lok ki dano dang dano ca okene kaka ginoro ocung wiye tamo ni a ah, kita wiya do ocung oko wa wora mo ryeko moro apat japol yate mo yo ryeko ka mogo apapat ape ber kede kanora ber iti neno in icawo kete koni ah, aman wa mira med kod rieko moro pien loki ana ana bedi cho wiya mit chiemi mit wiya mit ngwecha bor cha wan yen pa pore beda beda iti cha komo yo rieko te koni mana tim ni ngo pola jokene ngwecho ko kamogo apeber te ngwecho ke yot jok te ngwecho ko te koni nyo cha okene ka mi atinna ni ene atemi yuko

te bikwanye kanora tek to twala menu en tiye eh? kala kum bedi yamo tiya menu tiya kora te ateha ame loki dano dana tipi kun iti iti ye loki ye wati kun gono tiya kori te winyo luora duong to twal en to en po biro timo ginor keken en to en te bikoni en te diyere te koni wehana kur kalara na tiya yabo roba

en ama kwanyi kana menu dong iti winyo kun tia imelo yoko yateni jama pol tia mo timo ngo wan jama pol tia mo lwenyo wi kowa tutwal ti jama pol amolo wa loki wan jo ento jamini ka kumbe di tia mo lo wa ento yateni polo ba pien jami apetwero apetwere ba tina dano twere boro ba

me mi yi ipigene programs niye no akente mi yi timo kita menu enti amititi kere jami menu okobo ikomi meneno yina kun ka iti itamo nu iti itamo jami nu iko kome kitamo ba ti amititi ngo itam kere kito ba ti atimi ti amiti ti amititi ngo ichop jami menu cho ikomi

ananeno Yesu Kristo ibed poyo yobu kare menu tie ame tuo ame tikan na raj ite bino poyo wen hmm? ami ti bet kuni ti eh, bolla kare beto twal kuno bero kuno kwano gine boka chiel yene bible pien yateri chao kare nwiti kakana me wiyo chunko ento te kibedo ng'ata kwano obamiya gam ibedo kare te yabo tieng'e te yabo te kwano tieng'e te winyo kun guvo duo kai komi hmm? pola kare chawana ne jote kere chime mogo smart yere hmm? ento loading ginene itwe loading bible ginene ichimi kanwe no